Gudden Owend, D'Frae verdéngen 0,2 Prozent Stonneloun méi wéi d'Männer zu Lëtzebuerg. Passend zum internationale Fraendag koum d'Zuel vum Statec. Iwwerall soss gëtt den Gender Pay Gap beklot, a bei eis Gläichberechtegung och politesch. Vu véier nationale Spëtzekandidaten sinn der jo ëmmerhin zwou Fraen. Glécklecht Liewe fir d'Halschent vun den Awunnerinnen hei am Land. Muss een net vill kraze goe fir en anert Bild ze gesinn. 30 Prozent vun de Frae schaffen Deelzäit géintiwwer 6 Prozent Männer. Also dach manner Akommes. An obschonns Fraen well méi Diplomer hunn, verdénge Managerinnen zum Beispill nach ëmmer bal 30 Prozent manner wéi hir männlech Kollegen. Manner Kafkraaft, méi dacks allengerzéiend, méi Problemer e Logement ze fannen a Gewalt, sexuell, Psychesch an physesch a Stot, Famill, Beruff oder och Internet trëfft och vill méi massiv Fraen. Et si jo vill déi sougenannten Décideuren, déi eng Gesellschaft gestalten, an dat sinn och 2023 a Politik, Wirtschaft a Finanzen nach mat grousser Majoritéit Männer. Wat braucht et all dat ze änneren? U wiem leit et, der Politik, der Gesellschaft? Wéi kënnt et, datt et trotz theoretescher Gläichberechtegung an der Realitéit vu Beruff a Famill nach ëmmer esou grouss Ecarten och vu Belaaschtung tëscht de Geschlechter ginn? Wéi wäit huet sech d'Bild vun der Fra geännert? Wéi gi Fraen duergestallt a gesinn? Wéi huet de Feminismus sech och entwéckelt? Sinn d'Kämpf haut anerer? An ass dat, wat Generatiounen u Fraerechter erstridden hunn, elo geséchert oder kann d'Pendel och nees zréckschloen? Doriwwer diskutéieren dës véier Invitéeën. D'Colette Flesch, Grande Dame vun der DP a Pionéierin op ville Karriäretappe, sief et als Stater Buergermeeschtesch, Vizepremier oder Ausseministesch. D'Danielle Igniti, Militantin mat ville Passiounen, fréier Direktesch vum Diddelenger Kulturzenter, laangjäreg Presidentin vum Planning Familial an de Femmes Socialistes. D'Jessica Lopes, Soziologin an Assistante Sociale vun der Asti. Si gehéiert via d'Plattform Jiff och zu den Organisatricë vum Fraemarsch gëscht um 8 Mäerz. An d'Claire Schadeck op no hiren Genderstudien, fuerscht se op der Uni LU iwwer Genderstereotypen an Identitéit an ass am Site Fraen an Gender zoustänneg fir d'Kulturpolitik. Gudden Owend dir Dammen. Gudden Owend. Mir sinn den néngte Mäerz, da's nom aachte Mäerz. Madame Lopes, sidd der zefridde mat deem wat gëschter war, trotz Reen a Schnéi? Ganz zefridden. Ech muss soen, mir si gëschter de Moien erwächt an hu geduecht, Oh, dat do gesäit net gutt aus. Während dem Dag huet d'Situatioun sech e bësse verbessert. Trotzdem hate mer net ganz vill Erwaardungen an dunn komme mer um Amilius un, d'Plaz voll. Hu mer eis geduecht, ok, da war eis Intuitioun awer net esou falsch, d'Leit sinn nach mobiliséiert an ech denken d'Gif fänkt u richtege Mouvement ze ginn, wou all Joers sech verbessert. Ok, an d'Pertinenz vun deem internationale Fraendag an fir dofir mobiliséieren ze missen, steet fir iech och ausser Fro? Jo, also ech denken, dat huet ee gëschter nach eng Kéier kloer gesot, trotz vläicht Politiker, déi de Géigendeel soen, oder Statistiken, déi versichen, de Géigendeel ze beweisen, huet ee gesinn, dass eng grouss Mass vu Leit nach ëmmer denken a dru gleewen, dass et wichteg ass, op d'Strooss ze goen. An dofir, denken ech, ass déi Relevanz net a Fro ze stellen. Colette Flesch, Dir sidd perséinlech elo net déi Fra, déi op d'Strooss gaangen ass. Dir hutt iwwer aner Weeër Probéiert d'Gesellschaft mat ze veränneren. Fannt der et awer wichteg, dass esou eppes stattfënnt oder sot der, Pff, am Fong brauch et dat net? Ah dach, dass gëtt nach ëmmer gebraucht, mä et bleift nach vill ze maachen. Et bleift nach vill ze maachen. Mir hunn elo Frae vun ënnerschiddleche Generatiounen hei sëtzen an ech wollt jiddwereng vun Iech froen, wann der elo zréckkuckt, wann der kuckt, wat geleescht ginn ass, wou mer haut sinn, wat sinn déi eng oder zwou wichteg Conquête vun de Fraerechter, déi fir Iech wierklech zentral sinn hei zu Lëtzebuerg. Madame Flesch, fänkt Dir un. Majo, ech fänken dann un mam Gesetz vun 1972, Iwwer d'Rechter a Pflichte vu Mann a Fra, do ass d'Fra, déi bis dohi mannerjäreg wor an déi eng Autorisatioun vum Mann gebraucht huet, fir kënnen e Kont opzemaachen oder fir hir eege Suen ze verwalten, ass voll gläichberechtegt an d'Gesellschaft erakomm. Dat wor menger Meenung no, et ass e Gesetz wat oft énnerschat gëtt a senger Wichtegkeet, mee dat wor menger Meenung la ligne de partage des eaux. Vun do un woren eng ganz Partie Saache si méiglech ginn, déi virdrun keng Chance gehat hätten. Dat war fir Fraen, wa se sech bis bestuet hunn. Dat heescht, d'Fraen haten. Bestuete Fraen, ech ginn lech e Beispill, wéi 1961 den deemolege Justizminister wollt d'Fraen an d'Magistratur nennen, du hat en e fierchterleche Kampf mat dem Ministère de la Fonction publique, dee sech net ginn huet an dee gesot huet, mer kënne keng bestuete Fra an d'Magistratur. Nennen, well soss muss se eng Autorisation maritale vun hirem Mann hunn, fir en Urteel ze schreiwen. Do gräift ee sech jo un de Kapp. Dono ass de Problem vum selwe geléist ginn. Et sinn nëmmen dräi Fraen agestallt ginn an d'Magistratur an déi véiert, déi bestuet wor, huet mussen an d'Verwaltung goen, an de Ministère de la Justice. Mee dunn huet eng vun de Célibatairen, wéi se genannt wor, sech bestuet. Jo, do ass d'Liewe weiderga. Do hat de Ministère de la Fonction publique näischt méi ze soen. Aha. Mee esou Saachen erklären, firwat een haut zum Beispill nach Fraen, déi an der Schoul als Enseignante schaffen, Jofferen nennt, well dat huet effektiv deen Hannergrond, dass se hu missen onbestuet sinn. Daniel Rinaldi, Ech sinn absolut d'accord, datt dat Gesetz, fir dat och mer eis gestridden hunn, dat ass jo och net einfach esou komm op eemol, Dat Gesetz vun 72. Dat ass komm iwwer d'Femme juriste. An d'Astrid Lulling huet d'Proposition de loi deposéiert. An den Här Schausch huet als Minister déi iwwerholl. Dat war schonn e Kampf an dat ass effektiv ganz wichteg gewiescht. An ech mengen, datt dat e bëssen eppes verännert huet. Awer bemol hannendrun, do war dann näischt méi komm. Do huet et geheescht, Sou, elo hutt Der jo, wat Der wollt. Hutt der all e Kont op der Bank an dir kënnt schaffe goen. Fäerdeg. Gell? An, an dat ass ëmmer, menger Meenung no, an deene Kämpf, déi mer féieren, ass, ass dat ëmmer e bëssen de Problem. Gell? Et geet e grousse Sprack weider an da geschitt näischt méi eng ganz laang Zäit. An dann geet et o nach heiansdo, datt et erëm e Backlash gëtt an datt een erëm op op der Kopp läit. An an dat ass dat, wat ech haut am Fong geholl, wat mer haut richteg Angscht mécht, dat ass de Fait, datt heiansdo vergiess gëtt, datt een an engem Stéck muss um qui vive sinn. Dat, datt. gëtt keen Acquis, an där heiter, an der Situatioun vun de Frae gëtt et keen Acquis. Well et och leschten Ennes ëm eng Muechtfro geet. Et ass, et ass keng, si hu keng Majoritéit néierens, gell. Si sinn, si hu kee Poids, an dofir musse se permanent oppassen an ëmmer monitoréieren, wou si mer dru, wat ass lass, a wa se gesinn, datt eppes schif geet, Bumm op d'Strooss, wéi si dat haut och maachen. An ech mengen, dat ass absolut wichteg. Awer déi Militanz, déi muss bleiwen. Mir sinn nach net op deem Punkt ukomm, wou mer kënne soen, Oh, mir leeën eis emol gemittlech hannerzeg a mir genéissen eis Rechter. Déi si moar fort. Deemno wéi e kënnt, si se moar fort. Wat ass elo dat, wat Dir zréckbehaalt, wann Der zréckkuckt, also och virun Ärer Zäit, ier Dir Iech aktiv agesat hutt? Ech denken, fir elo nach eng Kéier dorop zréckzekommen, dass näischt wierklech fir ëmmer erreecht ass, denken ech elo emol un d'Ofdreiwung, wou jo eppes ass, wat vläicht elo zu Lëtzebuerg nach net a Fro gestallt gëtt, awer a ville Länner, notamment a Länner an Europa, wou ech denken, wou mer gesinn, Dat si sou Saachen, do kann eng Regierung sech änneren, do kann iergendwann eng Kéier sou e Wandel kommen an da kann dat erëm eng Kéier a Fro gestallt ginn. An dat si fir mech sou Saachen, wou ee wierklech weider muss sech dofir asetzen. Ech denke vläicht eppes, wat elo laang viru menger Zäit war, dat ass de Fait, datt d'Fraen sech gewerkschaftlech kënnen organiséieren. Dat war och eng Zäit net erlaabt. An datt een einfach erkennt, d'Plaz, déi d'Fraen net nëmmen um Aarbechtsmaart hunn, mee och déi ganz Aarbecht, déi se an doheem maachen an déi dann bësse méi Unerkennung krut. Fir mech ass et ganz wichteg, dass haut Fraen sech wierklech gewerkschaftlech kënnen organiséieren. Do gesäit een zum Beispill a verschiddene Secteuren, notamment a mengem, an der sozialer Aarbecht, dass d'Fraen zimlech gutt Lounkonditiounen hunn an dat ass well se sech organiséiert hunn a well se fir e gudde Kollektivvertrag gekämpft hunn. Madame Schardeck. Also ech géing gären nach e gutt Stéck méi wäit zréckgoen, an zwar wann Dir hutt vun der vun der Muecht geschwat, dass mer wielen dierfen säit 1990 an dass mer eis dierfe politesch bedeelegen an dass mer och do Muecht dierfen ergräifen an dierfen eis kloer positionéieren, wat mer gären hätten a ween dat fir eis soll representéieren an duerchsetzen. Dee Fraewalkampf ass jo am Fong, dee Frae, dat Fraewalrecht ass, elo hunn ech e Lapsus gemaach, ass am Fong ouni vill Kampf vun de Fraen zu Lëtzebuerg erreecht ginn an der Zäit. Mee wann een elo kuckt, mir hunn iwwer 100 Joer Fraewalrecht, e komplett Walrecht, wou Lëtzebuerg relativ fréi u war, a wa mer dann d'Zuele gesinn, an der Politik Decideuren, en Drëttel Fraen grad an der Chamber, an der Regierung si se minoritär, am schlëmmsten ass et op lokalem Plang, do sinn extrem wéineg Buergermeeschteschen géintiwwer vu ville Buergermeeschteren. Wéi erkläert Der dat, datt op der enger Säit theoretesch dat Recht do ass an datt et dann net geholl gëtt? Sinn d'Frae selwer Schold, well se sech net engagéieren? Ech mengen dat ass. Dat ass dat, wat mer mengen, wa mer vu strukturellem Sexismus schwätzen zum Beispill. Also et ass e strukturelle Problem, deen dozou féiert, firwat esou vill manner Frae representéiert sinn an der Politik. Dat heescht, déi Strukture sinn net dofir gemaach. Déi sinn zum Beispill net familljefrëndlech. Ech mengen, Debatssëtzunge ginn zum Deel bis owes spéit, respektiv et héiert een och öfters, dass bestëmmten Diskussiounen dono nach am Café gefouert ginn, aplaz zu fixen Auerzäiten. An ganz oft sinn et halt awer d'Fraen, déi fir d'Care-Aarbecht verantwortlech sinn an déi heem ginn a sech doheem ëm d'Kanner këmmeren, awer net nëmmen ëm d'Kanner, mee och den Haushalt schmäissen, sech ëm eeler Persoune këmmere mussen. Dat heescht, d'Strukture sinn net geschaf fir déi politesch Participatioun. An dann ass et och einfach esou, dass eng Quoteregelung op de Lëschte geet net duer, fir dass dann och sech Fraen, also Frae wierklech an d'Regierung gewielt ginn, wat mer jo ganz kloer mierken och am Moment. Woubäi d'Quoteregelung awer schonn eppes, eppes verännert huet, well et gesäit een, dass op den nationale Lëschten ass se jo, si ass net kommunal, an do huet een awer gesinn, dass den Undeel u Fraen awer zougeholl huet, nee? Ech géif soe jo, datt d'Quoten eppes bréngen, dat hu mer jo ëmmer behaapt, mä ech mengen, datt Eppes ganz wichteg ass, dat ass d'Educatioun. Ech mengen, ech mengen net, datt d'Frae richteg dozou ginn, fir an de Kampf ze goen. Dat ass nach ëmmer, also wa mer elo schwätze vun 72, däerf een eréischt e Bankkonto opmaachen, he? Dat ass nach guer net, dat war gëschter, he? Dat war gëschter, he? An, an ech mengen, dat brauch och eng Evolutioun, bis déi Fraen dann do sinn, déi elo kommen an déi soen, hei, ech, ech zielen eppes hei an ech schwätzen hei mat, quoi, he? An dat ass iwwerhaapt guer keng Diskussioun, datt ech hei matschwätzen. An dat ass nach laang net iwwerall ukomm. Dat ass vläicht ukomm bei Leit, déi e bësse méi Educatioun hunn oder déi a Famille sinn, wou e bësse méi gekämpft gëtt oder e bësse méi en Engagement ass. Awer bei jiddwerengem ass dat nach net ukomm. An d'Fraen hunn d'Tendenz, sech permanent ëmmer ze ënnerschätzen. Gell? Also Dir, Dir kënnt jo kucken am richtege Liewe wéi et do ass. Gell? Do gëtt en den Typ, deen huet guer keen Doute, datt en eppes kann, och wann en net dofir geléiert huet, och wann, D'ganz Welt weess, datt en et net kann. Hie weess, datt en net kann. D'Frae sinn net esou. Déi soe, Oh, dat do kann ech net. An da gi se net. Also ech menge wann een dee Schwank elo an der Chamber gesäit vu virgëschter, oder wéini war et, do gesäit ee jo wat lass ass. Also fir mech ass dat am Fong geholl symbolesch fir dat wat an der Welt geschitt an am Land geschitt. An déi Typen, déi Selbstherrlechkeet, déi, déi Arroganz, déi, déi, dat hunn déi einfach. An d'Fraen, déi, déi erschrecken an déi sinn, déi kënne sech net emol wiere géint, géint, géint d'Connerie vun aneren. An, an da gi se vläit ausfalend oder si maache Saachen, déi, déi sech net passe gell. An ech mengen, dat ass richteg symbolesch fir de Fait, datt d'Fraen am Fong geholl net dozou erzuginn, datt se mussen hir Fra stoen a sech asetze fir Saachen. Sidd Dir anescht derzou ginn, Madamm Flesch, well Dir waart jo ganz fréi zimlech eleng géingt, mat Männer, déi jo och wahrscheinlech net fräiwëlleg elo d'Muecht ofginn hunn. Dir hutt ganz fréi Äre Papp verluer, Dir hat eng Mamm, déi eleng huet missen eens ginn. War och déi Virbildroll vun der Mamm an déi Selbstverständlechkeet, dass een als Fra, och seng säi Kand gezillt huet, huet dat mat dozou bäigedroen oder wat mécht, well esou vill Angscht schéngt Dir jo an Ärer Karriär net gehat ze hunn? Dat huet, dat huet do matgespillt, do ass guer keen Zweiwel. Ech hunn meng Kandheet zur Zäit vum Zweete Weltkrich verbruecht, dat wor keng einfach Zäit, mir woren a Frankräich, meng Mamm hat hir Suergen, dat hunn ech och gesinn, dat huet natierlech gehollef mech ze motivéieren an ech muss soen de Sport, Huet mer och ganz vill gehollef. Do wor ech gewinnt vu klengem un musse meng Fra ze stellen, besonnesch an deem militäresche Sport e bësse wéi d'Pechten, deen ech gedriwwen hunn. Mee ech mengen, ech wëll unhänken un eppes, wat den Dominicque gesot huet, Et kann een déi bescht Gesetzer an der Chamber maachen, wann net eppes an der. wéi soll ech soen, am Bewosstsein vun der Gesellschaft, mä och vun de Fraen sech mécht, dass d'Fraen sech soen, Ech kann dat, ech maan dat, ech melde mech dofir. An Dir hutt ni gezweifelt? Believe? Dir hutt ni gezweifelt? Ech hunn, oh neen, ech hunn et ganz natierlech gemaach. Also ech hunn, et ass net, dass ech gesot hunn, ech wëll eng Kéier an d'Chamber kommen, ech wollt, ech hat guer net dru geduecht, an d'Chamber ze kommen. Ech sinn duerch Zoufall an d'Chamber komm. Well e mech gefrot huet, do matzegoen, an du sinn ech gewielt ginn. Mee de krut awer schonn eppes gesot, wat Fraen oft gesot kréien, Wann s de wëlls do matmëschen, da muss de, da muss du immens vill schaffen. Also de Subtext ass quasi, du muss besser si wéi e Mann, du muss dech méi ustrengen. Dat ass genee dat, wat de Gaston Thorn mer gesot huet, wéi ech Buergermeeschter gi sinn, wou ech déi eenzeg Fra am Gemengerot wor, mat lauter Hären, déi hätte kënne mäi Papp oder mäi Grousspapp sinn. An Ech wor ni an engem Gemengerot an ech hat guer keng Loscht Buergermeeschter ze ginn, well ech hu gesot, wat ginn ech do maachen, ech kenne jo näischt dovun. Du huet hie gesot, dat ass ganz egal, du muss nëmme wëssen, du muss ganz vill schaffen déi éischt Joren, du muss an aller Diskussioun am Gemengerot besser preparéiert sinn wéi all déi aner. Du däerfs dech net huele loossen. An ech hu mer dat zur Maxime gemaach. Gutt Preparatioun wär u sech net schlecht fir jiddwereen, jo. An Dir hutt och an all deene Joren dono net vill Widderstand erlieft, well Der besser waart? Neen, ech hunn, ech hu keng Diskriminatioun, bal keng. Just, ech sinn eng Kéier, wéi ech ugefaangen hunn beim, am Conseil de Ministre vun der EU ze schaffen, Du sinn ech a meng éischt Reunioun komm, wou ech hu mussen d'Sekretariat féieren. Do hunn déi Hären, all déi Hären, déi do souzen, gemengt, ech géing de Café zerwéiere kommen. Mee dat ass mer eng Kéier geschitt, am Gemengerot ni, an der Chamber ni. Also ech hunn, ech muss ganz éierlech soen, ech hu keng Diskriminatioun. Empfong. Dat schreift och d'Familljeministesch Corinne Cahen huet op Facebook och eppes zum internationale Fraendag geschriwwen gehat. Si huet geschriwwen, datt si kee Besoin hätt, deen internationale Fraendag ze feieren. Si hätt perséinlech ni iergendeng Diskriminatioun erlieft. Mir missten awer un all d'Fraen am Iran an am Afghanistan denken, déi diskriminéiert ginn. D'Fro un Iech zwee, Natierlech muss ee solidaresch si mat Fraen, déi komplett ënnerdréckt ginn, déi ëmbruecht ginn, well se woen, fir hir Rechter anzestoen. Mee kann een, wann ee selwer keng Diskriminatioun vläicht erlieft huet, dann einfach soen, dass et u sech kee Problem gëtt? Jo, also ech muss soen, ech hunn gëschter déi Publikatioun gelies an eng Kéier gestaunt a geduecht, och ech fannen dat richteg schued, datt dat vun enger Ministesch kënnt. Ech mengen, dat ass d'Thema verfeelt vum internationale Weltfraendag, well et geet jo net ëm engem seng individuell Situatioun. Ech wëll ganz gär dru gleewen, dass d'Madame Corinne Cahen sech net diskriminéiert gefillt huet oder Dir Iech net diskriminéiert gefillt hutt. Et geet awer net ëm eng um Individuell, et geet och ëm eng Unerkennung, dass mer e kollektive strukturelle Problem hunn. Wann ee seet, ech feieren de Weltfraendag net, well ech perséinlech sinn ni diskriminéiert ginn, dann huet een awer an engems och all den Fraen op de Waardelëschte fir an d'Foyere gesot, Dat do ass e bëssen iwwerdriwwen. Dann huet een an engems och all de Leit, déi op d'Strooss gi gesot, Wat féiert dir dann eng op? Also dat ass och e bëssen dem Vollek net nolauschteren an och d'Realitéit net wëllen ze gesinn. Ech fannen dat richteg schued, dass dat vun enger Ministesch komm ass an ech denken, dass een net den aachte Mäerz, gedenkt an an och feiert, well een feiert ee jo och alles wat vun de Frae virun eis gemaach ginn ass, fir sech selwer nëmmen, mee mee fir d'Fraen solidaresch zu Lëtzebuerg, well mer och Fraen hunn, déi zu Lëtzebuerg immens vill Schwieregkeeten hunn. Also natierlech, Corinne Cahen a senger Positioun als Ministesch ass net dat selwecht wéi vläicht eng Migrantin, eng schwaarz Fra, déi am Botzsecteur schafft. Also do muss een och den Ënnerscheed kënne maachen an an solidaresch. zu Lëtzebuerg a mat de Fraen am Ausland sinn. D'Corinne Cahen ass elo déi Ministesch, déi als Familljeministesch sech staark agesat huet dofir, datt d'Kaderkonditiounen, déi jo am Ausland oft vill manner schlecht, also vill méi schlecht sinn, wéi hei zu Lëtzebuerg, datt se verbessert goufen, mat engem bessere Congé parental, mat gratis Maison Relais, also besserer Kannerbetreiung. Ass dat eppes, wat Der awer unerkennt, wou Der sot, do si mer zu Lëtzebuerg vill méi wäit wéi all déi aner, dat ass quasi E riesen Acquis. Ech mengen, et muss een unerkennen, jo, wat gutt ass hei. Et dierf een awer net do stoe bleiwen, well ech mengen, also eng vun de Fuerderunge vun der Plattform GIFF, grad well Der elo de Congé parental ugeschwat hutt, ass jo, datt mer soen, mir hätte gären ee Congé de naissance vun dräi Méint fir all Elterendeel. Dat heescht fir Papp a fir Mamm. Fir Papp a fir Mamm. An dat ass, an dorëms geet et eis, dass mer ebe fortkommen dovunner ze soen, Mir hunn dat hei erreecht an am Ausland ass dat awer vill méi schlecht, dowéinst kënne mir eis elo hei zefridde ginn. Nee, mir kënnen eis net zefridde ginn domadder. Mir kënnen eis net ëmmer permanent vergläiche mat aneren. Mir mussen och virugoen an, an, jo, an dofir déi Fuerderungen och stellen. An ech mengen, grad dat Beispill mam Congé de naissance, dorëms geet et jo, fir d'Care-Aarbecht ze verdeelen, fir datt net alles un der, un der Mamm bleift. An ech menge soulaang mer, soulaang mer Kanner kréien, gëtt ëmmer gesot, datt mer, datt mer keng Gläichberechtigung kréien. An et sinn awer net nëmmen d'Fraen, déi d'Kanner kritt, mä, mä am, am Idealfall ass et eng, ass et eng Koppel, déi sech dono drëms këmmert. D'Fro ass just, Wivill ass et Aufgab vun der Politik? Wivill ass et och eng Verännerung an enger Gesellschaft vu bannen eraus, vu Mentalitéit? Wivill ass et den Optrag vun der Politik, Kaderbestëmmunge bis zu wéi engem Grad ze setzen? Dir hutt elo gesot, déi dote Fuerderung nach vun deenen dräi Méint obligatoresche Congé fir all Elterendeeler, ass et dann domadder gedoen oder sot Der, et si strukturell nach aner Saachen an de Rescht muss vun der Gesellschaft gemaach ginn? Ech denken, déi Saache ginn am Dialog gemaach, dass d'Politik, wou mat der Zivilgesellschaft dialogéiert an nolauschtert an hei ganz kloer, soe mer, wa mer wëllen dat patriarchalescht Gesellschaftsbild veränneren, da musse mer ganz kleng ufänken. A ganz kleng ass bei der Gebuert. Wann elo eng. eng homoparental Famill hutt, mam Mann a mat der a mat der Fra, wou d'Fra dann no 10 Deeg eleng doheem bleift mam Kand, kënnt de Mann vläicht owes heem an da muss d'Mamm dem Papp erklären, wéi säi neit Kand fonctionnéiert, well en jo de ganzen Dag net do war. Dann huet een jo vu viraus d'Saache ganz ongläich verdeelt. Ech denken, wa mer D'Saache wierklech vum Ufank un, an dat seet ee bei allem, wann een d'Gewalt wëll bekämpfen, muss ee mat der Educatioun ufänken, muss ee wann ee kleng ass ufänken. Da muss ee sech och trauen, sech d'Saachen aneschters virzestellen an net ëmmer nëmmen am Verglach mam Ausland an ze soen, ma mir zu Lëtzebuerg fannen, datt déi zwee Eltere missten déi éischt Méint mam Kand doheem verbréngen, fir sech einfach, d'Famill oder wéi se wëlle Famill maachen, selwer kënnen ze gestalten, ouni datt d'Gesellschaft do vu viraus gesot huet an decidéiert huet, deen ee geet Sue verdéngen an deen anere këmmert sech ëm de Bébé. D'Politik huet awer och eng gewësse Verantwortung. Ech fannen, et kann een net, et ass wierklech dat Wiesselspill tëscht der Politik an tëscht der Gesellschaft, et kann een et net reng op deen ee Pilier schiben, well wann d'Politik nämlech net e gewëssene Kader setzt, dann zitt d'Gesellschaft och net no an ëmgedréint. D'Gesellschaft muss haart sinn, muss Fuerderunge stellen, fir dass d'Politik och seet, okay, wann esou ee staarken Drock erauskënnt aus der Gesellschaft, da gi mer eventuell no. An ech mengen, dat ass wierklech wichteg ze verstoen, dass déi zwee zesumme muss funktionéieren. Mee vu wem soll deen Drock kommen? Soll deen Drock just vun de Frae kommen? Eben net. Eben net. Ech mengen, ech mengen, et muss ee vläicht e bëssen ëmdenken an der Rolleverdeelung. Dat, also ech mengen, wou ech Politik gemat hunn, do war et mär ëmmer wichteg fir ze soen, datt mer am Fong geholl net just kämpfen, datt et de Frae besser geet, mee datt mer kämpfen, datt et der Gesellschaft besser geet, gell. An all Virdeeler, déi mir kréien als Fraen, déi notzen och Männer. Well dat war ëmmer esou d'Iwwerschrëft vun allem. An et huet een, heiansdo huet ee geduet, am Fong entschëllegt se dech, well s de gär Rechter häss. Mä et ass dat net, gell. Et ass, et geet drëm, eng allgemeng, eng Gesellschaft weiderzebréngen an opzehalen ze soen, dat do ass meng Aarbecht, dat do ass deng Aarbecht. Well et ass interessant ze vermëschen. Et ass interessant, wann zwee Leit schaffe ginn. Et ass interessant, wann zwee Leit d'Kanner versuergen, datt se sech kënnen ergänzen, sech of, wiesselen, wann deen ee krank gëtt oder wann deen aner säin Job verléiert. Et geet am Fong geholl ëm en allgemengt Bessersi vun der Koppel, vun der Famill a vun der Gesellschaft. An an dat, dat misst am Fong de But sinn. An all déi Männer, déi am Fong de Fraen och virwerfen, Dir mat Äre Rechter a mat Ärer Emanzipatioun, déi sinn am Iertum, well et geet och ëm si, well och si ginn entlaascht. Ech menge wann eng Fra schaffe geet an de Stot matdréit, da mécht dat och d'Männer e bësse méi relax quoi, hein, a e bësse méi fräi an esou weider. An och mat de Kanner kann een net der Fra déi ganz Responsabilitéit ginn dofir. An dofir fannen ech, datt ee vläit e bësselchen och, also ech sinn zwar e grousse Fan vum Women's Day, hein, an ech wëll deen och Iwwer hat guer net ophalen, an ech sinn och do dofir. Mee et misst een awer och ufänken ze soen, hei, et geet hei net just ëm d'Fraerechter, et geet allgemeng ëm eng besser Gesellschaftsstruktur. Jo, mee wéi ass et dann ze erklären, dass jo eng Debatt, déi net nëmmen zu Lëtzebuerg stattfënnt, mee och an eisen Nopeschlänner, déi awer vergläichbar sinn, dass, Déi immens grouss Diskrepanz ass tëschent theoreteschen Rechter an tëschent deem, wat an der Realitéit an de Familljen nach ofleeft, dass op der enger Säit d'Fraen berufflech ganz vill Rechter, an der Educatioun ganz vill Rechter kruten, mee wa se dann doheem an den eegene véier Wänn sinn, dass ee gesäit, dass déi, dat si jo all d'Etüden, déi dat weisen, déi sougenannt Care-Aarbecht, dat heescht déi onbezuelten Aarbecht, den Asaz fir Kanner, fir de Stot, fir. och nach, déi sech elo eeler Familljemembere pfleegen an esou weider, dass dat majoritär un de Fraen hänkt. Wou, wéi ass dat ze erklären? Mir diskutéieren elo esou laang do driwwer. Ech mengen, also Dir huet et virdru gesot, dass ech op der Uni un enger Etüd schaffen iwwert, iwwert d'Schoulbicher. An och wann d'Resultater vun dëser Etüd nach net dobausse sinn, et gëtt awer eng Etüd virdrun, wou d'Schoulbicher aus dem Fondamental analyséiert goufen, op d'Geschlechterrepresentatiounen an an deene Schoulbicher, do ass, do ass erauskomm, datt ebe Fraen net wierklech a Beruffer duergestallt ginn, mee haaptsächlech wierklech a Care-Aarbechten, Care-Aktivitéiten, an datt haaptsächlech Männer an enger grousser Bandbreet un Beruffer duergestallt ginn. An dat ass, dat sinn déi Bicher, Mat deene schaffe mer, mat deene Jonke vu Klengem un. An dat ass dat, dat Weltbild, wat mer vermëttelen. A wa mer dann do Léierpersonal stoen hunn, wat dat net onbedéngt hannerfréit, wat net onbedéngt eppes dat kommentéiert, eppes dozou seet, bah, da kënne mer esou vill Gesetzer hu wéi mer wëllen, d'Bild gëtt awer vermëttelt. An dat fënnt een dann och an der Représentatioun vun de Beruffer, well et ass jo net nëmmen doheem. Wann een elo kuckt, wéi ass d'Verdeelung tëschent Männer a Fraen an deenen eenzele Beruffer, da gesäit een, alles wat mat Santé a Soziales ze dinn huet, dat ass do wou am meeschte Frae sinn, zu 75 Prozent géintiwwer 25 Prozent Männer, Enseignement 66 géint 34. An dat ass schonn eng extrem Diskrepanz. An déi, sot Der, déi erkläert sech doduerjer? Zum Deel, jo. Madamm Flesch. Ech wollt just nëmmen dozou soen, dass, wann ech kucken, menge Frënn hir Kanner, ech kann net iwwer meng Kanner schwätzen, well ech hu keng, mee wann ech meng d'Kanner vu menge Frënn gesinn, do ass ower schonn en Ufank do gewiescht, dass d'Männer ower och verstanen hunn, dass si heiansdo sech misste këmmeren, notamment wann de Stot ass, wou si zwee schaffen, eng Hand uphält, a bei hire Kandskanner ass et nach e bësse méi evident. Sécher ass et nach net normal genuch, datt dat esou emfonnt gëtt vu iwwerall a vu jiddwerengem, mee mir sinn ower net grad stoe bliwwen, wou mer woren an de sechzeger Joren. Do huet sech och am Bewosstsein vun de Leit eppes geännert an déi jonk Stéit, déi si méi solidaresch am Stot wéi hir Elteren et wahrscheinlech, an nach méi wéi hir Grousselteren. Dofir soll een dat och net verkennen. Jo, awer grad bei deenen jonke Fraen ass et esou, dass se vill besser diploméiert sinn, besser ausgebilt sinn an oft trotzdeem nach manner bezuelt sinn. Och do, firwat? Ech denken, dass, wat Der gesot hutt, deelweis richteg ass. Dat huet een och gëschter op der Marche gesinn. Et ware ganz vill Männer gëschter do, ganz vill Männer, Jongen. Et ware ganz vill ënnerschiddlech Altersschichten. Dat war flott ze gesinn. Ech denke schonn, dass et wierklech, dass mer no vir ginn, dass et Ännerunge gëtt, notamment a mengem Ëmkrees, a mengem Alter gesäit ee vill méi oft, Koppele mat Kanner, wou d'Saache plus minus bësse besser verdeelt sinn, ech géing net soen, dass et am Equiliber ass, well dat ass net dat, wat ech observéieren. Neen, neen, neen, ma eben, dat wollt ech nach eng Kéier ënnersträichen. Jo, ech denken och, dass mer déi Schrëtter gemaach hunn. Et ass awer nach ëmmer esou, dass och haut, Zumools Fraen, déi ganz professionell aktiv sinn an déi méi an hir Karriär investéieren, wa se doheem d'Care-Aarbecht net maache kënnen, dass se aner Fraen dofir bezuelen, fir dass se déi Care-Aarbecht maachen. An dat sinn oft Migrantefraen, dat sinn oft racialiséiert Fraen. An dat ass och eppes, wou een einfach. D'Valeur vun der Care-Aarbecht, déi Revalorisatioun vun der Care-Aarbecht muss vill méi zentral debattéiert ginn, well et ka jo net sinn, datt mir eis emanzipéieren an awer doduerch aner Fraen a ganz prekären Zoustänn schaffe mussen. Ech denken wierklech un d'Fraen, déi am Botzsecteur schaffen, déi wierklech ganz oft extrem prekär Liewenskonditiounen hunn, well se gezwonge ginn, Deelzäit ze schaffen, well et extrem schwéier ass e Vollzäitkontrakt an deem Secteur ze hunn, déi praktesch gezwonge ginn iwwert d'Grenzen ze wunnen, well se sech net kënne leeschten zu Lëtzebuerg ze schaffen. An da kënne mir soen, Bah, mir si super emanzipéiert, ech gi schaffen, mäi Mann geet schaffen. Dofir muss een d'Problematik e bësse méi global gesinn an einfach och déi Wäertschätzung, déi mer als Gesellschaft dem Care ginn, Déi Care-Aarbecht, sief et déi bezuelten oder onbezuelte Care-Aarbecht, wéi eng Valeur gi mer där essentieller Aarbecht? Dat hu mer jo am Covid gesinn, datt et grad an de Care-Beruffer, awer och d'Care-Aarbecht doheem, dat war, wat d'Gesellschaft erméiglecht huet, iergendwéi déi Kris ze bestoen. Jo, an zum Deel huet déi Kris dozou gefouert, datt d'Fraen erëm méi staark nach zréck souguer an déi an déi Roll gedréckt gi sinn, vun alles iwwerhuelen an zum Deel och op Käschten da vun enger Iwwerfuerderung. Jo, dat huet ee ganz kloer mam Congé gesinn, deen ee konnt huelen, fir eben doheem ze bleiwen, wann d'Schoulen zou waren. Dat ware ganz vill méi Frae wéi Männer. Ech weess, dass de Site Fraen an Gender d'Zuele gefrot hat, leider hunn ech se elo net méi am Kapp, mee et war frappant, wéi vill méi Fraen dee Congé geholl hu wéi d'Männer. Géingt Dir och soen, dass, pardon, just nach. Jo, jo, wann ech kuerz do kinnt just uschleissen, och eng Etüd vum LISER huet jo och gewisen, dass Fraen véier Stonnen den Dag mat Care-Aarbecht verbruecht hu während der Pandemie an d'Männer d'Halschecht dovunner. Also och do erëm déi Diskrepanz tëscht deenen zwee. Géingt Der soen, dass dat och dee gréissten Ënnerschied ass an der Aart a Weis, wéi de Feminismus sech entwéckelt huet, dass een haut, de Feminismus haut, een ass, deen all d'Minoritéite matdenkt, dat sougenannt Intersectionaalt, wat jo net ëmmer nach verstane gëtt, datt et déi ënnerschiddlech Approche ass, déi de gréissten Ënnerschied mécht tëschent Ärer Generatioun an där Generatioun virdrun? Ech géing dat net esou opposéieren. Ech denken, dass eng Kontinuitéit, jo, dass eng Entwécklung, ech denken, dass d'Gesellschaft och ganz aneschters ausgesinn huet an den Zäiten, wou ee vläicht fir d'Wahlrecht gekämpft huet oder fir d'Recht, e Konto op der Bank ze hunn. Hautdesdaags si mer eis bewosst, dass déi grouss Diversitéit, déi mer an der Gesellschaft hunn, notamment och zu Lëtzebuerg, wou wierklech e ganz spezifesche Fall ass, wou mer net nëmmen eng Diversitéit an Nationalitéiten hunn, mee mer déi ganz Situatioun mat de Leit, déi all Dag op Lëtzebuerg schaffe kommen. Also do gi verschidde Gruppen an der Gesellschaft schonn diskriminéiert. An ech denken, de Feminismus ëmmer méi huet e Bewosstsinn dofir, datt d'Fraen als Grupp diskriminéiert ginn, awer net nëmme Fraen an och verschidde Fraen, méi wéi aner Fraen an dass een do verschidde Saachen zesumme ka cumuléieren an dass wichteg dat ëmmer awer och am Kapp ze hunn. A wat awer och weist, dass eng Kris och eng aner verstäerke kann, wann een elo ee Beispill hëlt, wat jo och eng wichteg Revendicatioun vun dësem 8 Mäerz 2023 ass, d'Recht op en Daach iwwert dem Kapp, d'Recht op Logement. Mer wëssen alleguerten, dass de gréissten ongeléiste Problem zënter Joerzéngten zu Lëtzebuerg, dee sech ëmmer weider verstäerkt an deen trëfft, déi méi schwaach och vill méi staark. An wann ech ugangs gesot hunn, datt d'Fraen méi oft Deelzäit schaffen, manner verdéngen, méi Alengerzéiend sinn, wann een haut um fräien Locatiounsmarché als alengerzéiend Mamm mat zwee oder dräi Kanner eng Wunneng sicht, dann, jo, Dir rëselt schonn direkt mam Kapp, dat heescht, dat ass quasi eng Onméiglechkeet. Mee iergendwou ass déi Situatioun vun der Alleinerzieher och eng Konsequenz vun der sougenannter Emanzipatioun, well et ass kee méi, deen an engem Mariage bleift, wéi dat fréier de Fall war, keen, dee méi bleiwe muss, dee well en huet misse bleiwen, well e keng Revenue hat a iwwerhaapt guer net wosst, wou e soll higoen. D'Fra notamment ass jo am Mariage bliwwen, ob et elo gutt war oder net gutt, ob se geschloe ginn ass oder net oder. What ever, awer haut ass dat nëmme esou. Haut ginn d'Fraen hire Wee, gell, wann et nëmme geet. An da si se natierlech Alleinerzieher dee Moment. An da fänkt et u komplizéiert ze ginn, gell, well een da keng Wunneng fënnt. An da fält een och do an déi Kategorie vun deene Fraen, deenen et net gutt hei am Land geet, gell. An ech mengen, alles huet och e Vir, also ech mengen, datt et esou richteg ass, gell, datt ee senge Wee geet an datt een net méi muss odroen. Mee dat ass awer och eng Konsequenz do dovunner, gell? Mee et gëtt awer och eng aner Konsequenz, dat heescht déi, déi elo vun doheem net fort wëllen, well se an extreme Conditioune liewen, notamment wa se Gewalt am Stot erliewen, déi kommen net fort. Well dat ass jo eppes, wat an engem räiche Land ewéi Lëtzebuerg u sech net dierft sinn, datt an der Moyenne tësche 60 a 70 Fraen op enger Lëscht stinn, fir ënnerdaach ze fannen an engem Fraenhaus, an se kommen net ënner. Ké, de Logementsproblem, also ween deen elo moi léist, dee kritt den Nobelpräis, net just fir Lëtzebuerg, mee dat doten, misst dat net machbar sinn? Natierlech, dat op alle Fall. Also och fir e bëssen ze nuancéieren, wat gesot ginn ass, Hautdesdaags kënnen d'Fraen sech net einfach trenne vun hirem Partner, net all Fra. Natierlech hu mer en Theorie am Gesetz dat Recht, Et ass awer esou, dass wann ee Kanner huet a vläicht e Mindestloun verdéngt oder vläicht guer net schafft, well ee sech ëm d'Kanner gekëmmert huet, da kann een net einfach esou decidéieren, dat do geet mer elo net, ech kréien der owes ëmmer an ech gi elo fort. Et geet een net fort, wann een net eng Plaz huet, wou ee kann higoen. An zu Lëtzebuerg ass et esou, dass mir hu ganz vill Fraen op der Waardelëscht. Wat mer ëmmer erëm gesot kréien, ass, Mir hunn am Verglach mat anere Länner awer vill méi Zëmmere wéi eis Noperen. Wat mer awer och zu Lëtzebuerg hunn, ass eng ganz aner demographesch Situatioun. Mir sinn an enger Situatioun, wou praktesch 50 Prozent vun der Populatioun net Lëtzebuerger ass. Wat heescht dat? Ech als migrante Fra si säit dräi, véier Joer zu Lëtzebuerg ukomm. Mäi Mann schléit mech, si mat den zwee Kanner doheem. Wou soll ech dann hin? Ech hunn keng Schwëster, vläicht, wou ech hi kann, keng Mamm, déi mech kann ophuelen, vläicht hunn ech nach kee grousse Réseau, well ech d'Sprooch vläicht net gutt kann. Dat heescht, dat gesi mer jo och an de Foyeren, déi grouss Unzuel u Migrantefraen, dat ass net, well méi Gewalt bei de Migranten ass wéi bei de Lëtzebuerger, dat ass ganz einfach, well dee Réseau do net existéiert a well déi Frae vill méi vulnerabel sinn. Dat heescht, et kann een och dee Verglach mat den Nopeschlänner net tel quel maachen, well mer einfach eng ganz aner Situatioun hunn, kann ee sech och net hannert dem Problem vum Logement verstoppen a soen, mee dat ass well d'Fraen net méi aus de Foyere erauskommen, dass net well net genuch Plaze sinn. Jo, et sinn awer 70 Fraen op der Waardelëscht an de Logement kritt ee muer net geléist, heescht muss een eng aner Léisung fannen. Ass et dann e Manktem u politeschem Wëllen, well, wéi Der elo just sot, et eng Populatioun ass, déi zu grousser Majoritéit jo dann och keng Wieler Populatioun ass? Jo, ech denken, dass engersäits e Manktum u politesche Wëllen, awer och e Manktum u Compréhensioun vun der Situatioun. Ech denke mir froen als GIF och méi Zuelen, méi quantitativ Zuelen, méi detailléiert Zuelen. Mir wëllen awer och e bësse méi qualitativ Etüden, dass de Leit um Terrain och nogelauschtert gëtt. Ech als Assistante sociale kann Haut ganz oft meng Aarbecht net maachen, well wann d'Leit net ënnerdaach kommen, da bréngt et mir näischt mat de Leit e Projet de vie auszeschaffen, ze kucken, datt d'Leit e Psycholog kréien, gecoacht ginn fir op den Aarbechtsmaart, wann déi ganz, de ganz essentielle Besoin vum Logement, wann ee, wann een net a Sécherheet ass, da bréngt dat anert guer näischt. An dann si mir als Assistante sociale total blockéiert an, an Dee Misär deelen ech mat all mengen Aarbechtskollegen an all de Secteuren. Dat héiert een ëmmer erëm. An dofir misst een de Leit um Terrain emol vill méi nolauschteren a se vill méi an Etüden mat englobéieren. Fraen hunn e Recht op Selbstbestëmmung vun. Dass et extrem schwéier ass, dass et extrem schwéier och ze kontrolléieren ass, wéi Der sot, den Internet, dat ass elo eppes, wat een net maîtriséiert kritt. Dat kritt een och net national maîtriséiert. Ech mengen einfach d'Unerkennung, dass mer och an enger kapitalistescher Konsumgesellschaft sinn, dass een och op Onsécherheete kapitaliséiert. Heescht, wann d'Fraen doriwwer onsécher sinn, da kann ech déi an déi Crème verkafen. Wann d'Fraen sech ze déck fillen, da geet de Regime dëse Summer mega verkaf. An do natierlech ass et engersäits eng Erzéiungsaarbecht, déi mer musse maachen an och einfach erëm eng Kéier sech trauen, d'Gesellschaft sech ganz aneschters virzestellen an do ganz fundamental Ännerungen ze. Mee wou ee vläicht awer usetze kann, wa mer vum Internet schwätzen, da sinn et jo net nëmmen d'Biller, et ass och den Haass, dee véhiculéiert. Dir hutt d'Kommentaren elo ugeschwat an Dir hutt jo och scho gesot, dass Fraen ganz aneschtes kommentéiert ginn, vill méi oft och an hirer Sexualitéit oder och mat Sexualphantasmen, dass vill Politikerinnen och hei zu Lëtzebuerg schonn témoignéiert hunn, dass se dorënner, dass se dorënner leiden, wat, wat, wat d'Männer net kréien, dass een do awer méi schaarf duerchgräift, well wann op emol kee Problembewosstsein do ass, wann een einfach esou drop lass schreiwe kann am, ouni dass iergendeppes geschitt, dann ass d'Incitatioun net grouss opzehalen. Ech mengen an dëser Debatt si mer ower och erëm zeréck um Thema vun der Educatioun. D'Educatioun huet e ganz, eng ganz grouss Responsabilitéit, fir d'Leit erunzebilden, net nëmmen fir d'Geschicht auswenneg ze léieren oder esou, mee se ze léieren, an der Gesellschaft sech als normalen erwuessene Mënsch sot. Ech ka mech erënneren, datt déi Professoren, déi mech ëmmer am meeschte beandrockt hunn, dat woren déi, déi ons dee Message mat op de Wee ginn hunn. An also d'Educatioun huet do eng ganz grouss Roll, mengen ech. A wann een déi sougenannte mannerentwéckelt Länner kuckt, da gesäit ee jo och, Wat dat kann änneren, wann den Educatiounssystem anescht ugepaakt gëtt. An do gi jo och Efforte gemaach, also verschidde Saachen, déi fréier an de Bich, also Schoulbicher woren, déi däerfen net méi drakommen. Déi kommen och net méi dran. Jo, mee wat an de Schoulbicher awer vläicht och nach net esou ass, dat ass awer och ëmmer nach eng gewëssen Tabuiséierung och vun der weiblecher Sexualitéit, vun der weiblecher Loscht, d'Duerstellung vun, vun de Sexualorganer vu Mann a vu Fra sinn net, sinn net d'selwecht. Ech mengen, et wär. Wahrscheinlech méi en Opstand, wann d'männlech Reproduktiounsorganer nëmmen 10 Prozent esou grouss wären, wéi se a Wierklechkeet sinn, wéi et bei de Fraen de facto de Fall ass. Also do ass awer och nach vill Nohuelbedarf. Absolut, natierlech. An dat ass eeben dat esou e grouss Tabuthema, weiblech Sexualitéit, a sech iergendwéi virzestellen, dass Fraen net nëmmen e Also well Der virdrun och Pornografie ugeschwat hutt, net nëmmen een Objet sinn, deen een duerstellt, mat deem een eppes mécht an deen een duerch de sougenannte männleche Bléck representéiert, mee dass Fraen tatsächlech och autonom Mënsche sinn, déi hir eege Sexualitéit hunn an, jo, autonom handelen einfach. Dat, doriwwer schwätze mer net an dat gëtt net esou representéiert. An ech géing just nach ganz gären eppes soen zu virdrun, zu der Hate Speech. Dat ass ee Versuch, fir ee mundtot ze maachen. Dat ass ee Versuch, fir, wann dann d'Fraen elo emol endlech representéiert ginn an an den öffentleche Raum trieden an hir Meenunge kundtun, fir se dann esou vill wéi méiglech ze kritiséieren an ze diskriminéieren, fir dass se sech net méi traue mat hirer Meenung no baussen ze goen. Well et ass ustrengend, wann ee sech ëmmer erëm muss rechtfäerdegen an ëmmer erëm muss sech zum Deel wierklech Saachen unhéieren, déi einfach ënnert der Gürtellinn sinn. An entweder et mécht een da weider oder et zitt ee sech erëm ra-, zitt ee sech erëm zréck. Ech weess, datt mer am Planning ganz grouss Diskussiounen hate fir d'Klassen opzedeelen a Meedercher a Jongen. An ech war deemools do am Fong geholl esou spontan dergéint, well ech gesot hunn, déi musse mateneen erzu ginn an deem dote Gebitt. An do ass eis awer do kloer ginn, wou mer et ausprobéiert hunn, datt d'Meedecher guer kee Wuert méi an deene Klassen do gesot hu gell zum Thema Sexualitéit gell an an d'Typen haten d'Haaptwuert gell an du hu mer dat effektiv gemaach an mir hu se opgedeel an do hunn d'Meedercher ugefaangen fir d'Opklärungsarbecht ze maachen fir d'Opklärungsarbecht iwwer hir Problemer a wou se wou se hir hir Problemer haten an a wat se sech vu Froe gestallt hunn an esou weider an zesummen huet dat guer net fonctionnéiert gell well do d'Meedercher einfach sech guer net méi getraut hunn eppes ze soen an bon dofir muss een och an deem Gebitt, also ech hunn dat do deemools geléiert, well ech absolut der Meenung war, dat misst zesumme bleiwen an dat misst zesumme geschéien an dat ass net de Fall, well dofir ass. Trennung heiansdo och net schlecht, well dat munche Leit erlaabt, sech ze äusseren, wou se op anerer Plaze guer net de Courage méi hunn, dat ze maachen. D'Repräsentatioun ass jo net nëmmen am Bild, d'Repräsentatioun ass och an der Sprooch. An do si mer bei engem Thema, wat, wou Dir jo och vill, vill dru fuerscht a wat och fir enorm, Grad esou passionéiert Diskussiounen suergt an och vehementen Géigereaktiounen, dat ass déi ganz Gendersprooch. An och wann Der sot, mir denken net nëmme Fraen, mee mir denke ganz LGTBIQS-Beweegung mat, do sinn der vill, déi dann soen, mee mir sinn, entweder si sinn iwwerfuerdert, Kënnt direkt eng Géigebeweegung fir d'So wat soll dee Kabes? Oder awer si sinn iwwerfuerdert, well se sech am Fong net méi erëmfannen. An d'Fro ass, wéi wäit dat net quasi um sëlwerne Plateau munch vun de Fuerderungen deene Leit an d'Kaarte spillt, déi et populistesch ausnotzen, wat Dir och gesäit. Hei zu Lëtzebuerg ass et eng Partei, zumools am Ausland sinn et sinn et verstäerkt riets Parteien, populistesch Parteien, déi sech drop stierzen a wou ee sou den Androck huet, et kënnt en neie Kulturkampf. Ech, ech menge wat do, also. Bei der, bei enger gendersensibler Sprooch elo zum Beispill, do geet et jo drëms, dass mer soen, mir wëlle mat eiser Sprooch, mir wëlle probéieren, eng Sprooch ze kreéieren, mat där mer esou mann wéi méiglech verletzen an diskriminéieren. Dat ass jo u sech de But domadder. A mir schwätzen der Sprooch generell hiert, hiert Gewaltpotenzial, hiert Verletzungspotenzial net of, wann et drëms geet, iwwer Beleidegunge, verbal Beleidegungen, dat dat ass eppes, dat kréie mer vu klengem un gesot, dat dierfs de net soen, du dierfs een net verbal beleidegen. Wann et dann awer drëms geet, ëm ëm d'Representatioun vun vun vun de vun de Geschlechtsidentitéiten, vu vu Geschlechter, do maache mer op eemol Stopp, do soe mer dann op eemol, Nee, ech gleewen dat net, datt ech domadder diskriminéieren, datt ech domadder verletzen. Firwat? Firwat, firwat maache mer do dee Cut? Dat ass dat, wat ech net verstinn, firwat mer do dat, dat Gewaltpotential net unerkennen, wat d'Sprooch kann hunn. An datt et awer fir, fir en Deel vun der Populatioun schwéier ass. Also Sprooch ass jo ganz oft eppes, wat sech am Laf vun der Zäit verännert huet. Ech huelen einfach elo Argumenter, déi an den Diskussioune sinn. An da gëtt gesot, hei ass quasi eng Sproochpolice, dat gëtt vun uewen erof gestülpt, dat verännert d'Sprooch, dat mécht d'Sprooch méi schwéierfälleg. Et si och ganz vill Debatten, och an den, och an de Medien, iwwerall, fir ze soen, benotzen ech elo de Genderstäerchen och am Geschwatene, maachen ech eng Paus, datt ech soen Minister, innen oder soen ech Ministeren a Ministeschen oder wéi, wéi soen ech et? An da ass eng, da ass eng grouss Veronsécherung dru. Wéi soll een deem awer och gerecht ginn, fir ze verhënneren, dass, dass, wéi gesot, dass e Blocage kënnt? Andeems een näischt vun uewen erof imposéiert, andeems een en Dialog sicht, andeems een och probéiert einfach eng, also ech mengen de Site ënnert anerem huet zesumme mam CET a mam CNAL eng Broschür erstallt, wou mer probéiert hu wierklech ze weisen anhand vu Beispiller, wéi een da elo kann eng gendersensibel Sprooch ëmsetzen an andeems een, jo, andeems een nolauschtert an eebe seet, okay, wat, wat sinn deng Schwieregkeeten domadder, wat sinn deng Ängschten domadder a wéi kënne mer elo probéieren, dat, dat ëmzesetzen. Dat, jo. Ech denken och bei de Feministinne gëtt et do net onbedéngt e Konsens iwwert wéi ee wat benotze muss. An dat ass, wéi d'Claire et elo scho sot, en Dialog. Dat ass eppes wat geschitt mat der Zäit. D'Idee ass jo, mir hu esou eng staark patriarchalesch gepräägte Sprooch, zemools ech schreiwe vill méi op Franséisch. Op Franséisch ass et praktesch onméiglech genderneutral ze schreiwen, do misst ee jo rise Sätz maachen an iwwerall Punkten. Ech schreiwen dann och vläicht net ëmmer genderneutral, mee et ass awer wichteg, datt ee sech dat am Kapp bäibehält an datt ee versicht, esou vill wéi méiglech ze neutraliséieren, wann ee kann, an datt een dat och am Dialog a mat der Zäit, datt ee, also ech denke kee mengt, datt haut d'Sprooch total misst ëmgeännert ginn an datt ee misst soen, alles wat virdru war, war Blödsinn a lo soe mir, dat doten ass dat Richtegt. Ech denken trotzdem, datt wann ee Vu klengem un an der Schoul gesot kritt, Le masculin l'emporte sur le féminin. Dat ass eppes, wat net neutral ass. Dat kann een net neutral akzeptéieren, net an der Sprooch an net op näischt. An ze denken, datt esou eng Regel an der Sprooch dann och eis Gesellschaft allgemeng net impaktéiert, dat ass jo awer e bëssen am Déni ze liewen. Gëtt jo och zum Deel awer manner staark elo formuléiert, gëtt einfach gesot, de generesche Maskulinum, dee jo ganz, ganz vill nach benotzt gëtt, Deen denkt d'Frae mat, dat heescht dir sidd automatesch mat abegraff. Kann een sech alles schéi schwätzen. Jo mee et ass awer, et ass awer och, ech, also ech, ech mengen och datt een dat am Dialog soll maachen an e bëssen, e bësse relax soll huelen, well wann een dann ze vill insistéiert, da geet de Schoss no hannen aus. Mee op déi aner Manéier géif ech awer fannen, datt een iwwerhaapt guer net däerf zouloossen, datt de Geck domadder gemat gëtt, well et si jo Leit, déi maache sech richtege Pleséier draus, fir dat dann ëmmer ze verlächerlechen a fir dat dann da schrecklech witzeg ze fannen. An dat fannen ech zwar wierklech eng Risefrechheet. Also, datt een et heiansdo net mécht, well et komplizéiert ass oder well een net drun denkt oder well een net esou gewinnt ass. Mee wann een da sech awer Zäit hëlt, fir et richteg domadder de Geck ze maachen, Dat fannen ech wierklech, do fillen ech mech agresséiert doduerch a quoi. Hein? Elo wann een, wann een, wann elo Semestere kommen, déi dat nach net intus hunn, da féieren ech keng op, awer wann ee kënnt, dee seet esou, ech weess net, iergend eng Dommheet, quoi, hein? Dann, dat, dat fannen ech awer absolut net korrekt, quoi, hein? An, an den Effort, dee, dee muss awer do sinn. Den, den An et ass och wichteg, well et dann och e Bewosstsinn awer kreéiert, datt Fraen eng Plaz hunn an der Gesellschaft, gell. Well eng Speakerin, dat hat mer ganz séier, he, do, dat war guer kee Problem, he, bumm, war een eng Speakerin. Soubal eng Moss opgetaucht ass, war eng Speakerin do. An dat gëtt et vill Beruffe wou dann e bëssen en aneren Niveau hate wéi de Journalist oder sou, wou d'Fraebezeechnung direkt do war, quoi, awer an anere Beruffen dann iwwerhaat guer net, quoi, an notamment Presidentin oder esou weider, gell, dat, dat ass guer net gaangen. An dofir fannen ech et awer och iergendwéi wichteg, fir ze weisen an ze signaliséieren, datt d'Fraen do eng Plaz hunn, datt se do sinn an datt se do sinn, just duerch d'Ouer an net nëmmen, wann ee se gesäit, quoi. Dat schéint mer awer elementar ze sinn an eiser Gesellschaft. Mee wann een elo déi Debatte gesäit, déi, wéi gesot, hei zu Lëtzebuerg ass et nach e bësselche méi Gedam, och wann Eenzelner sech do awer scho profiléieren, andeem se och géint Gender an géint Genderstudien an alles, dass da si mierkt, dat ass e rout Duch. Mee am Ausland spiert een, dass déi Beweegung méi staark gëtt. An hutt Dir Angscht, dass do eng Aart neie Kulturkampf kéint entstoen? Kulturkampf ass ëmmer gutt. Ech mengen, do kënnt eppes dobäi eraus. Also ech mengen, et muss ee jo och e bësse kämpfe fir e Schrack weiderzekommen, wann een, wann een. Ouni Risk, awer ëmmer mam Risk, dass et och e Schrack zréck ka goen. Dat ass natierlech esou, jo. Also dat ass jo meng Angscht gewiescht elo zum Beispill bei der Verfassung a fir, fir. d'Avortement dran ze setzen an d'Verfassung, do hunn ech immens de Flaff, well ech weess, wat dat fir e Kampf war. An ech soe mer, wann elo déi Diskussioun do erëm lassgeet, ob dat an d'Constitutioun kënnt oder net, si mer dofir staark genuch, si mer dofir prett, fir dee ganze Combat do erëm opzehuelen an esou weider. An, bon, dat ass natierlech ëmmer en extreemt Risiko, well mer wësse jo als Fraen, datt et ganz schnell op eemol Pumm fort ass, gell? A mir hunn awer, is awer dru gi fir, fir deen Avortementsgesetz, an et giff mer awer net gefalen, wann dat elo erëm giff verschwannen, well dat war eppes. Ech denken och, déi, déi Kampf oder déi, déi puer Dichtcher, déi sech gär profiléieren, dat ass eppes, wat extrem geféierlech haut ass duerch den Internet. Dir hutt virdrun ugeschwat den Hate Speech um Internet a wéi, wéi ee mat deem Internet Hate Speech ëmgeet. Heiansdo huet ee bëssen d'Gefill, datt den Internet esou eng Zone de non-droit ass, iergendwéi ass do alles erlaabt, wat am normale Liewen net erlaabt ass. Dofir géing ech gär drun erënneren, och un d'Affär um Fraestreik vun 2020, wou d'Antonia Ganeto ganz schlëmm ugegraff ginn ass um Internet an och, duerchgezunn huet, op Geriicht gaangen ass a gewonnen huet. An ech wëll do wierklech mäi ganze Respekt an meng Admiratioun fir d'Antonia ausdrécken, well dat ass eppes, wat extrem schwéier ass, wou ee sech extrem exposéiert, wou een nach eng Kéier drop ugegraff gëtt. An ech denken, d'Antonia huet eis awer mam Beispill gewisen, dass et extrem wichteg ass, dass mer dat einfach net esou stoe loossen, och um Internet. Et dierf een dat net stoe loossen a sou Saachen, sou dat ganzt Profiléieren, dat ass am Internet esou vill méi einfach, well een do einfach gemittlech virum Computer ka sëtzen, et kann ee sech en plus hannert sou engem anonyme Profil verstoppen an déi schrecklechste, razistesten, sexisteste Saache soen an iergendwéi ass dat ok. An ech mengen, do ass e wichtege Kampf fir ons Feministen och. Ech wollt ofschléissend d'Colette Flesch froen, well mir sinn um Enn vun der Sendung ukomm, mat wéi engem Bléck Dir elo op déi nei Generatioun vu Feministinne kuckt. Mat wéi engem Bléck Dir op déi nei Generatioun vu Feministinne kuckt. Majo, ganz frou sinn ech, wann ech gesinn, wat se alles maachen, wat se alles. Upaken wat se alles fäerdeg bréngen. Ech bewonneren hir Generositéit der neier Generatioun, den jonke Generatiounen hiren Engagement an ech wënschen hinnen, datt se sollen esou viru maachen, fir datt mir als Gesellschaft weiderkommen.